Colur a gofal croen. Diom yn rhywbeth dwi'n arbenigo yno fo o bell ffordd, ond meddwl swn i'n rhoi fideo bach achos mi nath hyn yn helpu fi dipyn yn ystod y cyfnod na o fod ar gemotherapi. Um, yn gyntaf oll, mae'r croen yn sych iawn ac mae'r wefusa yn medru mynd yn sych. Nes i efo ngwefusa fi ddefnyddio yr aloe vera lip balm, yr un yma, ond hefyd nes i brynu set o dri, dych chi'n gallu gael ar Amazon yn eitha rhesymol, ac um, fi sy'n defnyddio hini drwy'r cyfnod i gyd, o'n i'n un am gael uh, doluriau anwyd yn gyffredinol cyn hyn i gyd, o fi sy'n eitha lwcus yn defnyddio hwn, mae di lleihau faint dwi'n gael, a hefyd yn ystod y chemotherapy, dwi'n meddwl mae un waith ges i ddoli'r anwyd oedd yn wirthiol fyd y gwir i feddwl y diffyg cwsg a'r straen uh, o'n i'n mynd drwyddo fo. A wedyn croen y corff um, sych ofnadwy, y pen yn sych, coesa'n sych ofnadwy fel llwch bron yn dod i ffwr. Lly mi fi sy'n defnyddio lot ar y zero base, nes i gael o ar y prescripsiwn a tunelli ar y croen bore a nos. Um, hefyd, na ffrindiau neis iawn brynu chymod, moisturisers neisiach i mi. Os da chi eisiau sbwylio'ch hun, dyma'r amser i wneud o. Um, ac os ydych chi hefo ffrind sy'n mynd drwyddi ac yn gwylio hwn, wedyn prynwch moisturiser bach neis sy'n special iddyn nhw. Ac um, mae yna rei pobl yn dweud i chi bigo bethau um, penodol ar gyfer y cyfnod achos da chi Weithiau mae rhai pobl yn gallu cysylltu ar arogl penodol ac yn atgoffa nhw o fynd drwy gemotherapi. Yn bersonol, dwi'n di ffeindio hynny, ond um, sbwyliwch eich hunain a, a ffeindiwch rhywbeth da chi eisiau ddefnyddio. Dyn o ran gofal croen yr wyneb, um, mi nes i newid be o'n i'n i ddefnyddio ar ôl bod ar y cwrs Look Good Feel Better achos o'n i wedi bod yn sryglan hefo nghroen yn gyffredinol. Dwi'm yn siŵr os ma' dod i ffwr' o'r HRT, y chemotherapi, dwi'm yn siŵr iawn be' o'dd o'dd o ond mi o'dd y croen yn sych, patchy, coch a mi nathon nhw argymell y brand yma um, ar Oriflame o Sweden sef Warnt. Um, a maen nhw yn rei bach neis, um, maen nhw'n edrych reis fodern. A Super Recover Whipped Day Cream, dwi'n defnyddio hwn. A Want Sleeping Beauty Nourishing Mask. Um, felly, hein yn bethau dwi wedi ddefnyddio yn dilyn cael y cwrs um, hefo rhywun oedd yn arbenigo ac um, maen nhw'n lyflu. Felly dwi'n dal i brynu nhw. Ond hefyd yr urban retreat oedden nhw'n sôn amdano fo lot ar y cwrs. Um, mae hwn Energizing Vitality Lotion, fatha rhyw toner um, a gallu defnyddio fo bore a nos um, bach uh, ar ôl clensio, neu da chi'n gallu defnyddio fo fatha spritz lle i roed yn bach o, o deimlad neis i'r croen. Wedyn, o ran y colur, um, fel nes i ddeud, dwi, o'n i'n cael cochni yn y croen. Ac un peth nath nhw argymell oedd y 3D corrector gen Urban Retreat, a dwi yn meddwl bod hwn yn gret. Mae o'n dal yn rhywbeth dwi'n ddefnyddio heddiw. Lly hwn ydi o, mae o yn um, diwb a mae o yn dod allan a mae o'r un lliw â foundation. Felly pan 'dach chi'n roid o ar y croen mae o jyst fatha foundation. Ond mae o'n dod â lliw y croen i lawr, um, y cochni i lawr, y diwch o dan y llygaid, mae'n reit da am orchuddio bob dim, a fel base hefyd o dan foundation. Ond o'n i'n defnyddio hwn yn unig, just hwn fel foundation. A wedyn, o'n i'n rhoi chydig bach o liw i'n nghroen drwy ddefnyddio blusher ac o'n i'n defnyddio Pillow Talk Matte Beauty Wand, dwi'n eitha licio hwn. Um, mae o yn lyflu, mae o yn, yn sbwng a mae o'n liw, lliw bach, mae o'n dod ar sbwng fel hyn. A da chi'n gallu rhoi ymlaen, mae hwn yn newid sbon, newid brynu un arall. Felly, ia, pillow talk. Ond nes i hefyd defnyddio Daniel Sandler, mae gen i fo rhyw liwia fatha dyfrllyd ac oedd hwnna'n rhoi chydig o liw i mi. Do'n i'n di defnyddio blusher uh, cynt, felly oedd hynny'n rhywbeth newydd i mi. A hefyd i wneud i'r croen um, fatha gael yn bach o glo neu chod, edrych yn bach yn iachach. Um, fi sy'n defnyddio'r rhain, Lumi Le Glas a Lumi Lotion L'Oreal. Um, a o'n i'n ffeindio bod hein yn jyst yn rhoi drwy fath o sheen os liciwch chi ar y croen um, ac yn helpu rhywun i deimlo bod nhw'n edrych yn bach fwy ffres. Um, o dan y llygaid wedyn, mae hwnna yn broblem gennau diffyg cwsg, straen, chod, bob dim nath o effeithio a mae hynny'n broblem sydd gennau yn gyffredinol. Uh, un o'r pethau nath nhw um, gynghori oedd y want o that bright iStick, cael hwn oedd ar Oriflame eto, app ydi Oriflame, um, ac mi nath hwn, mae o'n liw gwyn, da chi'n rhoi o o dan y llygaid a mae o'n goleuo o dan y llygaid. O'r ben hwnnw wedyn, da chi'n rhoi eich concealer. Nes i brynu un uh, Urban Retreat, so fedrwch chi ddefnyddio'r concealer da chi'n ddefnyddio fel arfer neu prynu un Unrhyw un 'lly. Ond dwi yn licio hwn hefyd. Charlotte Tilbury Magic Vanish ydy hwn. Um, felly mae o yn stwff, da chi'n brwsh, dwi'n defnyddio brwsh i roed o dan y llygaid. Um, a mae o'n just yn, yn neutraleiddio chydig ar y, ar y diwch um, o dan y llygaid. Wedyn, chymod, eich eiliau a'ch um, amrannau, mae rhain yn her yn ystod y cyfnod, achos mae colli eich eiliau ac amrannau yn tynnu'r lliw o'ch wyneb chi. Um, mi o'n i'n defnyddio eyeliner, rhywbeth o'n i erioed i ddefnyddio o blaen, achos ar y cwrs nath nhw ddeud bod o'n helpu hefo dod â lliw yn ôl o'm gylch y llygyd, felly nes i brynu lot o eyeliners gwahanol potsian. O'n i'n teimlo bod fi angen un reit, reit feddal achos bod yr llygaid yn diodda chydig a hefyd um, am bod nhw'n dyfrio, oedd eisiau oedd yn aros, chod, er bod ni'n llygyd yn dyfrio, ac um, oedd eisiau bod yn ofalus bod ni'n mynd tynnu gormod, achos o'n i'n eisiau colli mwy nag be o'n i wedi golli beth bynnag. o o flew 'lly felly un un sy'n gleidio reit hawdd a dwi ma'r un pry- ma' rei prime prometics 'ma yn rei sydd yn ch'od yn feddal ofnadwy yym ma' nw'n mynd arno o'dd yn feddal ofnadwy 'lly. Ond m- ch'od nesh i ddefnyddio amrywiaeth o rei yym o'n siopa lleol i. Yym ag y mascara wedyn, um, gan bod yn llygid i'n dyfrio mor ddifrifol, nes i ro'n defnyddio waterproof mascara. Do'n i'n mynd i'n yn defnyddio mascara o gwbl cyn hyn, um, a mae hwn yn rhywbeth dwi ddim yn mynd hebddo fo rwan. Ond y Volume Million Lashes i drio chymod i gynyddu chydig bach mwy ar yr lashes uh, gan bod nhw yn denau ofnadwy neu ddim yna. Ond mi o'n erwyn y ddau ac oedden nhw, maen nhw'n tyfu nôl reit sydyn, felly o'n i'n defnyddio yr mascara yma jyst i, i drio cael lliw fwy na'm byd. So os da chi jyst yn dal un neu ddau sydd ar ôl, mae o'n helpu um, yn y marn i i gadw lliw na yn eich, yn eich wyneb chi. Wedyn, yn amlwg, yr amrannau, um, mi oedd hwnna'n rhywbeth o'n i wedi boeni'n ofnadwy Dwi am ei golli fwy na colli 'ngwallt i fod yn onest. Yym, gan bo' fi'n dwyll, o'n i'n gwbod bysa fo yn newid 'y ngolwg i a gneud i fi edrych yn sâl. Ac o'dd hwn yn rwbeth o'n i 'di pryderu amdano fo. Esh i fewn i Boots yn Manceinion, i cownter NYX, siarad efo hogan ifanc o'dd yn helpu ag ch'mod yn erioed 'di helpu rywun yn gofyn y cwestiwn yna o blaen, ond nesh i ddeud bo' fi'n mynd i fod yn colli 'ngwallt debyg a mi nath hi'n helpu fi drw gynghori fi brynu Zero to Brow Gel, NYX, NYX, neu beth bynnag dyn nhw. Um, mae hwn fatha sbwng a mae o yn mynd ymlaen a mae'n rhoi rhyw liw i chi. A wedyn mae gennych chi'r sbwli ar y pen arall a da chi'n gallu defnyddio'r sbwli i leihau y lliw. Felly, nes i ddefnyddio hwnna, a dwi'n dal i ddefnyddio fo. Mae gennau un patchin sy'n heb dyfu'n ôl, ac felly dwi'n dal i ddefnyddio hwn, dwi'n wrth y modd efo fo. Um, ond nes, nes i hefyd gael hwn, yr er Precision Brow Pencil, lle mae hwn nix eto yn un sydd efo fatha rhyw frwsh bach, neu pen, um, pensil bach os liciwch chi, i wneud marciau um, blew. A mae yr un yma hefyd, Build the Brow Maybelline yn un nes i brynu. Um, mae hwn eto, fatha'r pen ydy hwn, i chi wneud fatha rhyw farciau bach, a'r sbwli ar y pen unwaith eto i setio yr lliw a setio hynny o eili a syna. Um, nes i ddefnyddio lot o'r rhain o'r dechrau un er mwyn trio traf gennau um, chod, rei yna 'lly, bod fi'n trio ngorau i lenwi mewn be o gennau i ddechrau dod i arfer wneud rhyw siâp. Um, ond mae bosib i chi hefyd gael transfers, mae'n bosib prynu transfers i roi dyma os ydych chi'n colli nhw i gyd. Uh, o hynna'n bethau nes i edrych arnyn nhw hefyd. Um, felly mae hynny'n yn, yn gallu bod o help i rei bobl. Um, a wedyn i dynnu'r coler i ffwr, um, mi nes i newid be o'n i'n ddefnyddio i hwn, y Chamomile Sumptuous Makeup Cleansing Butter. Um, nes i ffeindio gan bod yr croen yn sych a hefyd gan bod fi'n defnyddio mwy o golir a waterproof mascara, bod fi angen rhywbeth oedd yn, yn toddi'r er colir yn well. Uh, a o'n i'n ffeindio bod hwn reit dda, mae ar gyfer sensitif skin, mae o reit greasy a felly yn, yn, yn gret a mae o yn ffantastig am dynnu y colir fel y gwelwch chi, mae o'n jyst yn toddi ac yn diflannu. Felly mae hwnna'n un nes i ddefnyddio a dwi'n dal i ddefnyddio hyd rwan. Felly, um, ia, chydig o bethau um, nes i ddefnyddio, gobeithio i bod nhw uh, o gymorth i chi, ac um, triwch bethau allan, Os nad ydych chi wedi defnyddio colur o blaen, wrwch bod o'n gyfle i chi gael rhyw botran fatha nes i. Ewch ar yr hyfforddiant nes i sôn amdano fo, hefo look good, feel better. Um, mi nath o roi dwy awr braf i fi gael teimlo bod fi wedi rhoi spoilings i fi'n hun ar adeg um, reit anodd, a mae o wedi bod o helpu fi ers hynny.